Jo, jo, sou wäit sou gutt, sou wäit sou gutt. Tip top, tip top. Mm, wat, so, wat, wat hun mer haut am Programm? Wat, wat, wat leeft?
Villes. Kaméidi leeft.
Kaméidi leeft.
Muss méi Kaméidi lafen. Kaméidi ass... Absolut. Seitdem mer...
Nee, dat stëmmt. Seitdem mer den Podcast ugefangen hun, sou Esou present dat Wuert virdru war, esou dekadent schlëmm hunn ech dat elo am Kapp hänken an ech verbannen alles iergendwéi, Woah, dat do kann ech, woah, dat do kann ech nach dobäi maachen, woah, Kaméidi, woah, hei ass ëmmer iergend eppes mat Kaméidi a Verbindung ze setzen. Dat ass schonn, dat ass e bësse creepy. Dat nennt een den défaut du métier, mengen ech, géing de Fransous soen. Mee jo, du hues, du hues gefrot, wat maache mer haut? Mir maachen, mir sinn ënnert anerem, dat kënne mer elo vläit soen, an ech muss et einfach nach eng Kéier soen, well ech si frou, datt mer se fäerdeg hunn, eis Top 100 Lëscht.
Oh jo, ähm, ja. Fir déi, wou et nach net gelauschtert hunn, der kënnt jo gären an deem Fall éier da lo fläit hei weider fuert, kënnt der gären op Anchor FM oder Spotify Är Stad eranzéien. Warnung, et si laang Episoden an mir hunn vill do ze soen an och vill Meenungsënnerscheeder an och vill äh, Geknouters! Klassescht Geknouters, kann ee scho soen. Zimlech, ja, ja.
Mee jo, dat fannt der alles do. A mär hu wëlles awer eis elo definitiv vun där Lëscht do ze verabschiden a se och just nach dann ze erwänen, wa mer keen anere Choix hunn. Genau.
Mär wëllen op Genren iwwergoen. Mär haten an eiser zweeter Episod queesch duerch d'Geschicht vum Heavy Metal erwähnt, esou vill Genre gëtt et a mir gingen eis déi gären all oder probéieren se zumindest all eis zu Häerzen ze huelen esou an do ass eis oder fir méi mir perséinlech Power Metal direkt äh, an d'Häerz ge gesprong, well dat ass eppes mat deem ech ganz vill ka verbannen. De Pit mengen ech ass net esou laang dobäi op der ganz. Äh, nee, ech konnt ganz ganz laang Zäit net vill mat Power Metal ufänken. Äh, jo, kann net alles lauschteren. Ne? Ja. Awer réicht seit kuerzem. Bei mir ass dat e bëssen sou wéi äh, beim Iessen. Ne? Seet jo ëmmer beim Iessen, wann der ëschlaps dat schmaacht, solls all siwe Joer en enke probéieren, well ech dann deng äh, Geschmacksknospen op der Zong bëssen änneren an da kéint der vläicht bemol schmaachen. An sou hm. ass bei mir och bei Musik. Ne? An äh, okay. sou sinn ech och zu anere Sache komm, déi ech fréier net gelauschtert hunn. An vir en puer Joer hunn ech dann och mat Power Metal e bëssen ugefaangen an et geet lues virun. Awer jo, ech kann awer soen, verschidde Saachen, ech verstinn et an et gefält mer ganz gutt. Hm, ok, net mam Iessen, also ech hat elo net déi Verbindung gemeet, mee et ass eng mega gutt Erklärung am Fong an dat gëtt ergëtt dann och Sënn wat s de sees, well ech hunn dat dann Mat anere Genrë mat Sécherheet. Ech mengen ech si vill méi spéit réischt bei den Death Metal an esou komm an ech konnt och mat villes do net mech net wierklech offannen oder dee ganzen Deathcore Genre a sech.
Dat ass normal, dat ass wéi s du sees, jiddereen huet do seng Geschmacksknospen oder an deem Fall säin säin Gehörknospen, voilà, dat ass e schéint Wuert, Gehörknospen, déi sech dann entweder weiderentwéckelen oder oder och net an ech mengen dat ass och nach ëmmer kee Stress. Mee jo, Power Metal, wat, wat kann een zu Power Metal soen? Mir hate virun allem, ech muss et leider nach eng Kéier soen, an där Top 100 Lëscht hate mer net ganz vill dovun an dofir ass eis dat dann och direkt agefall, fir direkt domat unzefänken, fir dass mer Ofwiesslung hei erakréien
a fir dass Der eis nach an 100 Joer kënnt lauschteren. Hoffe mer emol. Hoffe mer emol.
Mee esou laang wëll ech awer net liewen. Also, dat hat ech net geplangt, mee vläit, vläit Geet eise Podcast jo an d'Geschicht an, an vläit gi mer, kréie mer vläit eng Statu iergendwou erbaut, wie weess. Et ass haut, haut 2020, kanns net méi nee soen, hä? Haut ass alles méiglech, gell? Also mat der Statue weess ech jo net. Dach, ech wëll awer eng hunn. Kee Pardon, kee Pardon, ech muss eng hunn. Et kann een trotzdem zumindest soen dat mir wahrscheinlech den éischte Podcast heitz Lëtzebuerg sin den Metal diskutéiert. Also ech hun emol zumindest soss näischt aneschtes fonnt gehaat an deem Bereich. A wann dann haat elo deen nächste wou dat wëll maan. Pech, mä war fir d'éischt do. Jo. A wuch, verpiss dech. Kloertext. Jo, mä mussen natierlech och do dann direkt. Zu deem Zäitpunkt, wou Der dat hei elo héiert, ass dat zwar scho laang aktiv, mä mir hunn eng Kollaboratioun ugefaang mat Earthbound Collective asbl. Déi sinn och e groussen Numm an der Lëtzebuerger Zeen, organiséiere Concerten, Livestreams a generell setze sech fir déi extreme extreme music Zeen zu Lëtzebuerg an. An do si mir vun hinnen ugeschwat ginn a mir wëllen eis hei nach eng Kéier ganz grouss bedanken, dass se un eis geduet hunn, well mir si jo och nach net laang dobäi. An jo, mir fannen dat einfach mega a mir hoffen, dass mer där Roll dann och elo gerecht ginn an dass mer als Metal Messiasse kënnen an d'lëtzebuergesch Geschicht agoen an iech ëmmer méi Content bidden. Voilà. Voilà. Jo, ech sinn och ganz frou, dass se eis op déi Aart a Weis entdeckt hunn an ech hoffen, dass mer doduerch och an déi zukünfteg Episode vläicht déi eng oder déi aner Lëtzebuerger Band enke kënne mat hei eranhuelen an e bëssen interviewen. Dat ass de Plang.
Dat ass de Plang an dat, do schaffe mer hin, do schaffe mer hin. Mir hunn nach e ganz Koup vir, wéi gesot, wa mer mat deene Genren do ufänken. Mir wëllen natierlech elo net d'Leit folteren an esou krass an d'Detail goen, wéi zum Beispill bei der Top 100 Lëscht. Mir wëllen e bësse vun eis zielen, wéi mir zu där Museks, Museksstilentwécklung oder dann zu deem Genre komm sinn. An wat eis, wat eis, vläit eis Erfahrungen domat sinn, wéi, wéi hu mer Saachen entdeckt, war et op Concerten, war et, keng Ahnung, hu mer CD'en aus Zoufall kaf oder, obwuel, haut mécht och bal kee méi dat, CD'en aus Zoufall kafen, well alles kascht jo awer Geld, mee mir wëllen einfach e bëssen och dann vun eis zielen an net nëmmen blann erof dat zielen, wat. op Wikipedia steet oder wat aner Leit scho virun eis geschriwwen hunn. Voilà, Dat wëlle mer voilà. lo net maachen. Dofir mär, mär hu man eis och lo net ganz vill, äh, wéi soll ech soen, mir hunn zwar e Script plus minus, mä dat meescht, an ech mengen, dat gëtt an dësem Channel, muss och ëmmer grouss geschriwwe ginn, mär si vun der Long op d'Zong. Dat Ja, läit eis trotzdem- um Häerz.
Komme mer net ronderëm, fir zumindest e ke kuerz an d'Power-Metal-Geschicht eranzekommen. Nee. Kuerz, äh, okay. ähm.
Dach, okay, du hast, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Da fäng un, komm, zack. Keng Zäit ja. verloren. Power Metal, wat kann drüber soen? Huet sech so ungefähr an de Mëtt 80er äh, gebildet gehat, haaptsächlich oder gréisstendeels nëmmen an Europa. Äh, Deutschland huet mat die gréissten Zeen gehat am Ufang. Jo.
Äh, jo, wat kann soss nach iwwert den Genre selwer soen? Also ech hunn ëmmer als äh, epesch fonnt, melodesch, schnell gespillt, mat Fantasy Elementer, awer och kitscheg. Ech fannen Power Metal als huet eng gewësse Kitschegkeet. Äh, fréier hunn ech dat bësse gehaasst, awer haut appreciéieren ech et och e bëssen. Ech kann, ech kann dat verstoen. Ähm, wat du do gesot hues mam, mam, mam Kitsch, ech mengen dat ähm, ergëtt scho Sënn bei, bei, wie, bei ech solle bal 90 Prozent vun de Power Metal Bands wou et dobausse gëtt oder bis haut ginn sinn. Äh, et gëtt eng gewëssen, ech wëll net soen eng Richtlinn, mee dee ganze Power Metal Genre ass jo am Fong e Subgenre vum Heavy Metal. Et ass vum Heavy Metal inspiréiert ginn, Genau. An ass deelweis, wéi s du et scho gesot hues, dass, dass halt méi schnell gespillt ginn, gell? An do ass dann och deen éischte Begrëff vu Speed Metal opkomm, wat och am Power Metal wierklech fest, fest verankert ass. An dat Symphonescht, dat Epescht, dat huet sech zwar an den Achtzegerner net esou, mee déi éischt hu schonn ugefaangen, Elementer eranzebréngen, wou fir déi Zäit fir den Heavy Metal oder fir all anere Genre zimlech onbekannt waren. Wéi zum Beispill jo Fantasy Elementer, keng Ahnung Koueren, wierklech masseg masseg vill Background an net Noise mee Wall of Sounds, voilà, voilà genau dat jo. Mee fir déi fir déi Zäit muss een och natierlech soen waren d'Moyene fir esou eppes ze maachen vill méi kleng wéi haut. Wa mer soe Wall of Sound, dann ass et héchstwahrscheinlech fir déi Zäit e Synthesizer gewiescht,

Et war ni de Kontrast do tëschent enger Gittar an dem Piano oder dem Keyboard, well ok an enger Metalband hues de, du hues eng Drums, du hues eng Bass, du hues eng Gittar, du hues e Sänger, jo an du hues vläicht nach eng zweet Gittar, also eng Lead an eng Rhythm Guitar an dann, an dann iergendwou hannen am Grond ass dann esou den, am Hannergrond ass de Keyboard da, gell, deen dann esou e bëssen esou Rhythmus matmécht. Mee da huet de Power Metal och virgemeet, nee e Keyboard ka genau. Sou schnell an genau sou virtuos sin ewéi eng Gittar an dat waren dann wierklech Trademarks fir de Power Metal. Jo, wat ass nach, kanns och soen dat Melodien ëmmer immens catchy waren, liicht ze verhalen, einfach Melodien, och komplex a genau, dat ganz wichteg, et waren virallem Texter déi s de mat konns. Grölen mat konns sangen mat deier Béier am Grapp och wanns schon 1,5 Promille intus has konns du ganz Lidd mat sangen gell dat hues du haut nach ëmmer op Concerten ne. Ech mengen dat huet an den wéi gesot an den Achtziger huet Maiden mat sou eppes virgeluet. Si waren do och e bëssen e bëssen de Grondsteen. Ech mengen et ginn e puer Bands déi mer hei wäerten erwähnen ënnert anerem Maiden, Dio och ganz wichtege Begrëff, Dio ass ganz wichteg, ja.
Fantasy Fantasy Elementer. An och Rainbow, ech mengen dat war eng vun deenen éischten, wou ugefaangen huet iwwer eppes, ech wëll net sou Surreelles, mee eppes, jo eppes, e Genre oder eng eppes eranzebréngen, wat nach net virdrun do war, heescht Fantasy. Wat wat heescht Fantasy? Et ass et ass iwwer iwwer keng Ahnung, ech soe lo klassesch, de Ritter reit op sengem Päerd mat sengem mächtege Schwäert a sengem. Ultra fetter Rüstung reit Richtung Schlass fir d'Prinzessin ze retten. Dat war so dat muss dat Drache kämpfen voilà.
hei an do an, äh, an ja. dat ass dann och em de kitschegen Deel un der ganzer Saach. Wat wéi wëlls de Säpes an der Musik riwer bréngen, ouni datt et kitscheg riwer kënnt an op wuel. Ja.
Dowéinter ass och den Power Metal ganz oft e bëssen esou, was ass dat do da, dat do ass fir Weicheier, gell. An dann hues de nach Bands wéi Manowar, wou och do an déi Spart eragehéieren, gell, déi dann hallefnackeg op der Bün stinn, gell, a mat Bopper ageriwwe sinn, gell. Homoerotesch Showe maachen. E bëssen, mee dat kann ee soen, jo.
Si hunn och hir Inspiratioun deelweis duerch Filmer kritt. Ech mengen, kuck e Manowar-Cover oder eng Show a kuck Conan the Barbarian de Film ass absolut Conan the Barbarian
Bra och lo just fir den Dio decker ze rise kommen cool gët d'Album covere vum Dio a fir Rainbow gell dat ass dat ass Fantasy puer ne ja an och d'Lider Titeln alleng gell ja do geet der scho vill duerch der Kapp ran erëm gell dust du hues schonn däi Bild am Kapp wann s dat nëmme liest ne dat ech mengen dat hat mer och eng Kéier erwähnt an enger Episode. Dat fannen ech zum Beispill ëmmer ganz wichteg an dat kritt beim Power Metal nach eng ganz aner Bedeitung. Du hues, ähm, du kees eng CD, ne? Ech soe lo mol, du keefs eng CD vun, ähm, an ech soen dat lo einfach als Beispill, mir wäerten herno nach eng Kéier op se zeréckkommen, an ähm, dat ass och eng Power Metal Band vu an den, ech mengen, Ufanks Nonzeger an Italien zesumme komm ass, dat ass Rhapsody. Déi heeschen elo mëttlerweil aneschters an ech mengen, et gi fënnef verschidde Versioune vun hinne, well se sech all getrennt hunn, soit, dozou komme mer nach. Ähm. Si hunn iwwert 8 Alben hunn si eng Saga an a Form vu Musek eriwwer bruet. Heescht wéi wann s de gings iwwer, ech soen ech iwwerdreiwe lo, wéi wann s de gings den Herr der Ringe kucken, kanns de hei en Herr der Ringe, Lord of the Rings, lauschteren. An dat, dat, dat, dat ass dann dat, dat, dat Epescht wat. An och dann d'Covere wéi gesot, dann hues de, du hues de de Cover, du weess, du hues dann un 1.000 Kreaturen, wou an eng Schlacht reiden, du hues dann iergend esou, iergendwou an der Mëtt ass gewéinlech en, en Hero mat engem Schwäert oder wat weess ech, deen dann, deen dann déi Béischten do slayt. An dann dréits de däin, däi Booklet ëm an dann hues de wierklech alles ass am Aklang zu denger Thematik. wou op deem Album do ass. An dat ass bei Power Metal fannen ech ëmmer ganz wichteg an och net, däerf een och net ënnerschätzen. Ech mengen do sinn dann och vill vill Stonne ragaang fir sech dee ganze Konzept do ze iwwerleeën. Ech mengen dat ass dat ass wichteg an ech soen och ëmmer et soll ee wann een eng CD keeft, soll een och de Booklet opmachen an et soll een, Och wann een net ëmmer wëll d'Texter liesen, mee et soll een einfach mol kucken, wat do dra steet. Absolut, dat muss een esouguer maachen. Et muss Ja, een mir dat maachen dat. raushuelen Mee an mir soen et de kucken. Leit, well net jidderee mécht dat. Oh, fréck. An, an, dru, an dru richen, dat ass ëmmer ganz wichteg. Ja, Ëmmer dat den, riecht den, ëmmer no den frëscher Tënt. frëschen Geroch vun engem Buttfleck Frësch ass gedronk.
onbezuelbar.
Frësch gedréckt.
Mee jo, ah, ech sinn, ech sinn awer engersäits frou, ech komme lo nach kuerz en, eng Zwëscheklammer op, ech si frou, wa mir eis erëm kënne gesinn an eis kënnen zesummesetzen an ee Raum, hä, well dat vun deem Ferndo, dat ass ëmmer esou ustrengend, hä. Mir dat op hegem Niveau gemerkt hat, hä? Ja, ja, ja, es war First World Problems. First World Problems. Mir maachen mat deem, wat mer kënnen. Heinze sinn eis Episoden net super gutt, mä maache wéi gesot, wat mer kënnen. Mir probéieren dat Bescht hei draus ze man, soulaang wéi déi Situatioun do nach unhält. Ähm, Mee ja, mir schweifen of, wéi esou dacks. Wéi esou oft, jo.
Wéi esou oft.
Wat kéint een nach soen? Jo, ech hat virdrun Däitschland erwähnt. Do sinn éischt Bands drop komm. Mat virbei, géif ech soen, war Helloween gewiescht, ne? Jo. Kann een och. Dëst Joer kucke gaangen, mee. Ah, déi waren och. Ok, da folge ech emol net.
Ech mengen, déi sollten op.
Op Lëtze, jo déi waren op Lëtzebuerg an se waren zwar och Ufank des Joers zu Saarbrécken, mä dat ass jo alles och an de Pupuskäng. Ah jo, awer Blind Guardian next Joer weess ech och nach net, wéi dat wäert lafen. Dat ass ech och nach e bëssen an de Stären. Keng Ahnung, mä jo, Halloween. Hoff, hoffen an jo.
Jo. Jo, Halloween sinn dommels, wou se erauskommen sinn, se oft beschriwwe ginn als Iron Maiden op Speed, hat ech emol oft héiere gehat. Jo, dat ass och net wierklech falsch, gell. Ja, géif ech och soen, wann wann s de se lauschters, also punkto Gesang, Gesang ass et immens och sou, ja. D'Duo Pustikensen inspiréiert, ne, ebe just méi schnell an deelweis vläicht esouguer, jo, Speed Metal a vläicht esouguer och Thrash Metal Elementer an der Musek rabruecht, ne. Ja.
Bon.

An eben duerch de Kitsch och. Mee de Michael, oder Michael Kiske, ech weess net méi wéi elo hie richteg heescht, de Sänger vun Halloween ass schonn, dat ass schonn héich Noute-Stuff, gell. Also dat ass elo näischt, wat s de elo als Newcomer esou, Wouah, dat, okay, dat do ass, wouah, dat ass mega krass, wouah, dat ass mega kitscheg, wouah, dat ass, dat ass mega schnell. Mee seng Stëmm ass gewöhnungsbedürfteg, fir dat Mannst ze soen, gell. Genau, genau.
Awer nee. wann ee bis dra kënnt, dann, äh, dann ja. kann ech awer och Dich verzaubre loossen du vun ergiwis. Ja. ja Ja absolut. An ech denke bei hinnen ech mengen hir Géissen of Folleg war och ganz ziemlichch um Ufang ech mengen en 80er Keeper of the Seven Keys Albumen waren mengeg hier hier grouss. Ah, ich will net so duerchbruch weil sie waren fir dru schon bekannt zwar aber och echtter Wéi et nach eng Underground-Zeen war. An dat war halt an Däitschland esou, et ass net wierklech aus Däitschland erausgaangen. Ja.
Bis, ja, ja. soe mer, Ufank 90er, Mëtt 90er, wou sech dunn eng aner Band e bëssen vun deem, deene war et am Fong egal. Well et ass, wéi de Pit gesot huet, Power Metal ass ëmmer erëm, ass ëmmer e bëssen esou, ech kann hie scho bal soen, ausgelaacht ginn. Ah nee, dat do wëllt kee méi maachen, am Lieder do, stinn se all op der Bühn do, mat Nieten an alles un an kitscheg gesong an esou. An De Grunge ass och deelweis doru Schold, dass de Power Metal et e bësse méi schwéier hat, well dat war, et wollt kee méi, kee méi epesch sinn, jidderee wollt einfach carrément just nach schiel sinn, Jo, weess de. Grunge war souguer anti alles, ne, si wollte keng Rockstars sinn, si wollten net berüümt sinn, si wollten einfach Fuck you soe Guer näischt, jo, gëllen, jo. fuck you, mir maache, mir maache elo einfach esou, mee, mee këmmer dech ëm däin eegenen Dreck, esou e bëssen. Dofir ass déi Zeen och wierklech ni ganz bis an d'USA komm, zum Beispill, ne? Jo. Also, dat war relativ onbekannt zu där Zäit do. Jo, obwuel, obwuel et dann natierlech och verschidde Bands ginn, wéi Virgin Steel an Savatage, wou Ja, ja.
och, och, äh, ech wëll net soen, dass se just zum Power Metal gehéieren, mee se hunn esou eng Mëschung gemeet aus Progressive a Power Metal. An Savatage ass ufanks den Achtzeger hunn déi sech gegrënnt, Ech mengen déi gëtt et net méi, well do ass och natierlech, natierlech wéi sou oft, ee verstuerwen, zimlech jonk och. Mee jo, also et huet sech schwéier gedoe fir de Wee aus Europa erauszefannen. A wa mer soen Europa, menge mer wierklech Zentraleuropa, gell? Jo, jo, jo.
Dat war och gréisstendeels ëmmer d'Thematik vun der europäescher Folklor matenee verbonne gewiescht. Dofir géif ech och soen, huet dat ni. Weit Grenze verlos gehabt. Nee, nee, nee. Ja, Folklor, ähm, Mëttelalter, Buerge, Ritteren, halt, ja, halt alles dat. Keltesch Szene, alles.
Voilà, alles dat, wat een sech an, an de Geschichtsbicher kann so vum Mëttelalter virstellen, hunn, hunn Leit halt wollten besangen an fir rëm an Schlacht ze reiden, kann ee scho bal soen, se. Ja, ja. Dorëm soll et gaangen.
Mee jo, eng, eng, op deem muss mer zwar elo carrément direkt kommen, äh, An zwar ass dat wéi gesot déi Band wou e bëssen do, ech wëll net soen dru Schold war, mee wou Gott sei Dank komm ass an wou gesot huet, nee mär wëllen awer genau dat maachen, well just well e gewëssene Groussdeel vun de Leit net net méi wollte Power Metal oder gudden a vläit Heavy Metal man an den Heavy Metal vläit weiderbréngen heescht awer net dass dass keng Community do war, well soss wär Hammerfall Ëm 93 wi se ugefaangen hun Musek ze man, net sou séier berühmt gin denken ech wann wann keng Demande do wär. Ja, ja, ja, ja.
An wéi gesot Hammer Fall ass aus Schweden. Ähm, déi hunn mat hirem ech mengen zweeten Album oder drëtten Album nee drëtten Album war et an zwar Enn Enn de 90er souguer äh, Renegade hunn si am Fong Rëm d'Bühn grouss gemeet fir och aner Bands, wou warscheinlech dee Moment nach Power Metal gemeet hunn, mee et war halt net méi interessant genuch. Den New Metal ass ëm 2000 da komm, dat huet sech einfach verkaf. Et war net komplizéiert, et war keng Lidder vun deelweis 6, 7 Minutten, wat jo fir Radiostationen en No-Go war an fir MTV, vergiess et, brauch mer guer net driwwer ze schwätzen. Mee ja, se, se, et war eng gewëssen Demande do an si hunn dat, dat Lach wierklech gutt gefëllt. An ech denken, wann si do vläit net aus Zoufall do esou entdeckt gi wären, wär vläit de Power Metal net esou wéi mer en haut hunn. An haut ass de Power Metal awer erëm wahrscheinlech souguer nach méi grouss wéi an den Achtzeger war, denken Dat ech. ass absolut wouer, jo. Wann s de och kucks, zum Beispill déi däitsch Metal Hammer Zeitung hues, do hues de, ech mengen, 60, 70 Prozent an där Zeitung ass. Power Metal gell do gesäis de wierklech net vill aneschtes dran ne. Ja mee et Do kann. kënnt mech awer och irgendwie Sënn, ech weess net, ech wann s de lu just elo vun engem historeschen Aspekt kucks oder vun engem my mythologeschen oder vun engem folkloreschen, mär hunn esou vill an Europa al al Religiounen, al Mythologien, ob et déi nordesch ass, Kulturen, wou wou et net méi gëtt, mee wou nach deelweis an de an de. ech wëll net soen an de Käpp vun de Leit sinn, mee d'Leit hunn net vergiess vu wou se kommen, soe mer mol esou. Du vergëss deng Racinnen net an dat, ech soe mol, datt dat an Amerika net geklappt huet, d'Amerikaner alleguerten, sorry fir déi wou ech elo beleidegen, mee dat si soss näischt wéi Europäer deelweis an natierlech déi wou se mat eriwwer geholl hu fir fir se ze schaffen, mee bon, dat ass nach eng aner Saach, gell, dat ass nach eng aner Thematik, hä. An ech denken, wann Där dat hei bis lauschtert, da wäerte mer jo hoffentlech och wëssen, wéi et an Amerika elo mat der, Elections weider geet. Vläit ass vläit ass et bis do hinner, wou der dat lauschert nach ëmmer net décidéiert. Dat kann dat hie Joch sinn. Ja, Mees ja. wat wat mir hunn jo nach en aneren Channel wëlles wou mer just iwwer Politik wäerten diskutéieren. Mee ech mengen net, ech mengen net, mir loossen dat wahrscheinlich Ech awer sinn. hoffen net, well ech no net vill net vill Schlaues ze soen, lass mer soen, oder net vill, wat der Mënschheet weider behëlleft.
Ja da loss mat der sinn. Mee jo, mee dat ass nach eng Kéier fir drop zeréckzekommen, dat ass nach am Fong genau dat. Mir hunn esou vill Kulturen hei an Europa, wou an déi Musek do eragefloss sinn. Esou vill Verschiddenes, gell. Dat kann, dat kann en, ech weess net, eng Höhl, wou am Nopeschduerf war, wou eng Kéier viru, keng Ahnung, 1000 Joer, e Ritual gehale ginn ass, egal wat do geschitt ass, ok, domat, domat kanns du eppes ufänken, ech kann domat e Lidd schreiwen, ech kann domat wierklech eng, eng, eng Welt oder eng, eng Emotioun gestalten. An dat ass an Amerika, fannen ech, net esou mam Power Metal eriwwer komm, well et war jo och bal näischt do, gell? Jo, jo, jo, si haten jo och net déi Kultur, wéi mir se haten, dofir sinn si och. Nee, se hu keng Kultur, Punkt.
Wollt ech net soen, mee du hues dat Onrecht domadder, absolut, gell? Dat ass meng perséinlech Meenung, mee bon. An ech hu selwer Famill do hanne gelt fir also dat okay. Ja dat ich mein der wees et nach besser ne wann du dann äh, Leiit vun do kenns ans kucks wie dee sech behuelen an so weiter äh, ja, bon. ja. Als och die amerikasch Bands kucks geld du sinn Thematiken ëmmer éischter méi ja sozialkritesch an iwwer persinnlech Problemer Depressiounen ja, an eso net dat schlecht ass äh, kann och ganz inhalsam sinn absolut ge ja. Äh, méi ja huet awer net Net déi Ofwiesslung, ne? Mee et ass awer och dann och just hei an Europa, wou s de zum Beispill op engem Festival wéi Wacken, wou dann eng Band op d'Bün kënnt, wou Elfenoueren unhuet oder, oder Trolloueren, wat weess ech, an iwwer, iwwer den Här Monsieur Elf esou an esou, deen deemools do duerch de Bësch geflunn ass. A jiddereen, jidderee séngt mat a jiddereen hieft säi Glas Béier an. Stousst mat un, weess de dat? Absolut. Dat gëtt et awer och wierklech just an Europa, gell? Ja, ja.
Souwisou Power Metal, dat muss de ëmmer op enger grousser Bühn kucken, ne? Grousser ja. Bühn mat tonne Leit an ganz vill Liichteffekter an hei an do, gell? Das ist gut Laune Musik. Genau so episch ausgesehen wie klingt, gell? Das, das ist auch gut Laune Musik. Ich meine, das ja, geht ja nicht ja. nur in langem das, das episch, das ist egal wie drauf verwurzelt, mehr. Et geht halt um, wie gesagt, die Matzanglieder an, an, Dat ass och dat, wat op esou Festivals dann d'Leit matsange léisst a matschaukele léisst. An ech denken, dat huet och vläicht domat ze dinn, well an, an Däitschland och jo de Schlager zimmlech grouss ass. An ech denken, datt dat och iergendwéi op ganz komesch Aart a Weis sou mam Power Metal verbonnen ass. Jo, jo, jo, dat gëtt oft gesot, ne, well dat jo och.

Äh, dat war also déi Zäit, wou ech éischter, ja, ech hat jo am Ufank éischter mat, ähm, ja, ech hat mat Melodic Death Metal ugefaange gehat an Metalcore an da sinn ech an de Death Metal erakomm, gell. Dofir war ech éischter esou och déi méi harsh Vocals gewinnt an Ja. Growling an an Brutalitéit an der Musek, gell. Äh, dofir war ech am Ufank ni ganz waarm ginn mat der der Power Metal Zeen. A Wacken hues de däers awer ganz, ganz, ganz vill gehat, gell. An ech hunn do och immens vill Bands gesi gehat. Ech hat zum Beispill Hammerfall hat ech gesinn oder Avantasia, déi déi mer zur haut nach ëmmer zerbal ze kitscheg sinn, muss ech soen. Ja, dat kann ech verstoen. Dat ass schonn nach eng aner Spart, gell? E bësse schonn, jo.
Oder och, ah, wéi heescht se? Déi aus England, Dragonforce. Déi sinn total mëll. Déi ass och live gesinn, gell? Dat war eng absolut genial Show, wat Dir ëmmer do, do gemaach hunn. Ne? An du och ich hat och fir Drnnen nach e Video gekuckt gehabt äh, befir mat Sendung her gemaach hunn äh, wo live Konzer vun Live Guardian, wo se dann Walhalla sangen an äh, de Gesang vum Publikum gëtt e bimmer méi hart, wie dat wat de Sänger ka sange gell. Dat awer schon ja. äh, enger Haut Feeling, was du do krist. Ja. Äh, ech war, war selber Guardian och. Äh, Op Tréier viru wéi vill Joer kucken? Ech mengen, et war 2010 kann dat gewiescht sinn. Jo, dat kann hikommen. Do ware mir si kucken. Dat war och, mengen ech, ee vu mengen eenzege Power-Metal-Concerten. Esou komesch dat kléngt, obwuel ech scho vill méi laang dat lauschteren. Zu Lëtzebuerg ass ni vill esou gewiescht, gell, esou Bands. Mir hunn zwar natierlech och eis puer lëtzebuergesch Power-Metal-Bands gehat. Ech mengen net, dass et déi elo nach gëtt. Mee
voilà, well well och net wierklech d'Demande hei ass. Nee, net wierklech.
An bon, bei mir ass et elo nach anescht, dass ech hunn de Power Metal ugefaangen ze lauschteren, éier ech iwwerhaapt emol ugefaangen hunn, op Concerten ze goen. Dat war wierklech an där Zäit, wou ech de Metal De Mettel. De Mettel. Den Här Mettel. Den, den Här Mettel. Den Här Mettel. Äh, einfach äh, mol richtig kennengeleiert hun also okay dat du gefällt mal dat du gefällt man net wusst du auch gefangen muss net nehmen zu so ja dat du hast gut weil das hart an das schnell mir einfach so okay nee, dat will ich laschen dat will ich net laschen me wie ich ugefangen hun bis op konzern zu go hat ich ech wëll net soen den Eekel am Power Metal, mee einfach esou, du kanns net ëmmer dat selwecht lauschteren. Mir hunn dat scho méi wéi Ja, eng Kéier hei gesot. natierlech. An du, da gees d'einfach an zu Aneschters hin. An ech mengen, mir zwee sinn op verdammt vill Concerte gaang. Äh, an äh, mir hunn oft quer duerch de Gaart Concerte gekuckt, gell? Ja, mir hu ëmmer ëmmer géigesäiteg äh, Musek empfohlen, äh, wat ëmmer ech Dat maache mer haut nach.
Ja, dat maache mer haut nach, ne? Gëschter, fir genau ze sinn. Ja, aber keine Ahnung, das, das gehört dazu, keine Ahnung. Ich, ich kann das, und da gehen wir ganz romantisch von der Stadt, und ich kann das mit keinem anderen machen wie mit dir. Ja, da hues recht ich kann alles sos kennen mat dem so so intensiv iwwer Musiker diskutieren wie ich, ich, ich mein, sos ging et Datei go net gin ja genau weil hun och soviel ze zielelen defir ma den he ja, ja, ja, ja, ja.
dat huet schon alles se sinn dass man dat so mache wéi man richkeet as eng richkeet genau Nee, mee fir nach eng Kéier drop zréckzekommen, jo, Guardians zu Tréier, dat ass, wéi s de sees, dat Power-Metal-Bands, do, do séngt de Sänger net ganz vill um Concert, well de Publikum weess alles a kann et sangen a séngt et dann och. Voilà. Ja, ja, ja, ja.
Mee jo, ech ka mech och nach erënneren, ganz ganz am Ufank, wou ech och also e bësse méi haarde Metal ugefaangen hunn mat lauscheren, do has du mir eng CD vun Rhapsody of Fire gewise gehat. Jo, ech weess och nach wat fir eng. Ok, da weess ech nämlech nach méi. Wou och mam Christopher Lee, den Schauspiller, deen jiddwereen als Dracula an den Saruman aus Herr der Ringe kennt, de Jiddweree kennt en, hien hat jo do och matgesonge gehat, gell? An och. zimlech eeblech geklongen hat. Ech konnt zwar déi Zäit näischt domadder ufänken, awer ech muss och soen, den, de Kontrast vun senger déiwer opernhafter Stëmm an, an dat wat Rhapsody ebe gespillt hunn, dat war awer schon impressionant. Bah, ech, ech, wéi gesot, ech sinn, ech sinn esou nerdy, ech weess effektiv nach wat den Album dat war. Ech kann dat och elo soen, wann s du wëlls wëssen. Na so.
Ma dat war Rhapsody of Fire. Et war net méi Rhapsody, well Dir hat jo gesot, jo e bëssen do Bataclan an hei an do. An den Album war Triumph and Agony huet dee geheescht. An dat war den zweeten Album mat der Saga, wou den. wou de Christopher Lee éischtens emol Narrator gemeet huet, an ech menge wee Christopher Lee scho gesinn huet, weess wat fir e Volumen un Longen dee Mann hat.
Eleng deen héieren ze schwätzen, och nach haut, wann ech, an ech kucken wierklech mindestens eemol d'Joer The Lord of the Rings, ween dat net mécht, deen ass bei mir en Enduerchement. Richtig.
Sorry, sorry. Et gibt vill Filmer, déi muss een einfach regelméisseg kucken an dann natierlech och d'Buch liesen. Dat ass geet nach e Schrëtt méi wäit, mais bon. Ähm, Ja, Äh, dafür hat leider nicht mehr so oft Zeit. Dat stëmmt, dat stëmmt. Mee dat, dat gëtt mindestens eemol d'Joer gemeet an all Kéiers wann ech den héiere schwätze gell, da gi mir d'Hi- Tinge Held aus gell. Absolut, ja. Den den den mees mees wat en hat och seng eege Band he hanno nach. Ja, ja, Éier- ja, ja.
éieren éiere verstuerwen ass. Ech mein Dir huet Charlemagne geheescht. Ja, äh, das war me mega historisch och äh, iwwer wie gesot den de Karl der Große an se so, ass do musizéiert ginn de knascht dat wo eist Schoul äh, hanno opgedroppt huet mé das nach eng aner se mé ja also et, et gëtt fikeg denken ech am Power Metal gëtt et soviel epesch Sachen Esou vill, dass mir dat elo net hei alles an eis Episode erakréien. Dat ass onméiglech. Muss och net sinn. Am léifste schonn, mee nee. Ech kéint elo elo nach stonnelaang iwwer Power Metal zielen, mee dat geet jo haaptsächlech drëm, fir Iech dat schmackhaft ze maachen. An wat mir eis do nach iwwerluet hunn, an Dir misst och, wann Der dat hei lauschtert, scho laang aktiv sinn, Mir hunn eng Spotify-Lëscht. Mir hu jo schonn eng gepost, eis Autumn's Embrace do fir den Hierscht. Genau, déi se nach net kennen, roden ech och un se ze lauschteren. Absolut, da ass fir jiddereen eppes dobäi, Haardes wéi och Melancholesches, wéi och Depressives, kann een scho bal soen. An mir schaffen do u verschiddenen, ënnert anerem dann och elo d'Wanterlëscht, déi wäert och nach kommen. An da probéiere mer och dann pro Genre, Lëschten ze man an wie gesot déi hei déi Power Metal Lëscht déi misst schonn aktiv sinn wann der dat hei héiert. Genau genau an dat wär dann kann mech dem Noro den wann der net vill kennt oder gäre wëllt vläicht Bekanntschaft maache mat dem Jean hu mer iech do e puer Tipps dra geschriwwe wou der gär kënnt lauschteren ne. Jo do ass wie gesot dat kann vu Classic Power Metal sinn bis zu Speed Metal bis zu Symphonic Power Metal sou wéi Nightwish op bombastescher Aart a Weis hir Téin vu sech gëtt, et ass vun alles eppes dobäi. An jo, mir wäerten et souwisou warscheinlech op Facebook annoncéieren, wann dat dann online ass. An wéi gesot, Där gesitt dat da souwisou. Fir déi Leit, wou eis followë, muss mer och nach eng Kéier soen, e grousse Merci. Well mir hätten dat net geduet, si mer ganz éierlech. An mir ginn eis Méi bei der ganzer Saach hei a mir opferen sou vill Zäit wéi mer kënnen, fir hei konkret eppes eppes draus ze maachen. Voilà. Genau, richtig.
Ähm, wat ech, ech wollt nach e puer Saache lassginn an zwar wat, wat mech perséinlech ähm, Power Metal ëmmer faszinéiert huet. An dat ass mengen ech Och dann op meng, op meng, op meng Léift zu Lord of the Rings a generell verschidde Literaturstécker. Och dann zum Beispill CS Lewis mat de Chronicles of Narnia oder, oder souguer Beowulf, gell, ass och, ass och en, e staarkt Stéck
Geschicht, gell. Et, et gëtt an dem Power-Metal-Genre ginn et esou vill. literaturinspiréiert Thematiken, wéi awer och Leit dann, wou hir eege Storye schreiwen oder wou hir eege Welt kreéieren. An dat fannen ech dann ëmmer ganz, ganz krass am Fong, weess de, well du, du, du, du wëlls Musek maachen an wann ech dann Bands huele wéi aus dem Metalcore oder aus dem Thrash Metal, et, et ass, et ass einfach an et ass am Fong praktesch op der Hand, ëm wat et elo wärt an dëse Song Dénger goen gell lyresch gesinn wis du dass et geht dem geht dem Has an geht dem politesch onzefrieden heen an hei an do den üblichen tralala ech mengen ech ech lauscht der quer duch de Gaart hunn dat och schon oft genug gesot ech ech äh, wëll lo kengem soen dat ass schlecht mee die ganz méi wo du hannert stöcht fir selbst ze maachen wéi zum Beispiel Rhapsody of Fire et mëscht oder wie Blind Guardian haut zu da och einfach den Deen ultra krasse Bombast, deen wou dech einfach do mat op eng Rees hëlt an du hues keng Ahnung wou dat higeet, gell. Dat, dat fannen ech schon extrem, extrem, extrem wichteg ze erwähnen, gell.
An do ass och nach e Genre, vun deem s de kanns behaapten, datt en nach laang net dout ass. An et ginn och haut nach ëmmer, ah, jo, jo. nach ëmmer weltwäit Power Metal Bands, gell, an dat ass, dat Och déi al Bands, déi de Jean mat begrënnt hunn, déi trieden nach ëmmer op, déi maachen nach ëmmer Concerten, sinn op all Festival dobäi. Also dat, da kanns de wierklech soen, Respekt, well a vill aner Genren si vill méi schnell ausgestuerwen wéi si. Dat stëmmt, dat stëmmt, gi wierklech extrem vill Power Metal Bands och elo erëm. Där, du has der do nach eng opgeschriwwen, wou ech extrem gutt fannen. A wéi heescht en sécher méi? Komm, du so mer et. Déi oh, dat ass och eng amerikanesch An, Band. an Leash the Archers, An ja, Leash die the kommen aus, Archers, voilà. aus Kanada.
Kommen Äh, die, par ja. oh Mann, Gottes Wëllen, pardon. Das, äh, dat ass den. Dat dierf ja. ech net, nee, dat dierf ech net soen, nee.
Soss gëss du direkt gelyncht. Ja, Nee, ja. Die, hast, die hast du mir och gewise gehat. Ja. Äh, dat ass och so f- fir mech fir een, deen am Ufang guer net vill Power Metal geläuschtert huet. Wann ech dat do immens angenehm, äh, wat se och Bah, do sen ähm, eng Sängerin, Fraumensch wat sengt, ne? Britney mm -hmm. Hayes, wann ich bestand äh, net ieren. Äh, ja. Tot eng wonnerbar Stëmm. Äh, ja, kann och mat absolut all den anderen Powermetal Sängeren mathalen ne mm -hmm. äh, tun doch bist offissen dabei vum Gitarrist kommen och zwischendurch bisschen Haschfokels mal dran an da können die Mensch schöne Kontrast ne? Jo dat sou e bëschen Gegrülls wat hien mat dra drabréngt, dat huet schonn eng dat huet schonn eppes also mir huet dat deemools och direkt zougesot. An jo also déi kann ee just just empfeelen. Ja dat ass och eng eng e bësse méi eng jonk Band. Ech mengen déi hunn sech Ufank also 2008 oder sou 2007 meng ech hunn se sech gegrënnt gehat.
Déi hu lo 5 Albume erausbruecht, dëst Joer ass esouguer nei erauskomm. Jo. Dat kann ee roueg empfeelen.
Ech mengen nach ee Lidd vun hinnen op eis Lëscht gesat. An. Mir hunn och e Lidd vun hinnen op eis Lëscht gesat, jo, effektiv. An och, hei ass nach eng aner Band, wou ech lo gäre géing erwänen, déi, déi och gäre vergiess gëtt, Eng japanesch Band, an zwar Ex Japan, déi gëtt et net méi, a wann et se gëtt, dann ass et meng ech just nach fir live opzetrieden, mee déi huele keng Albume méi op. Dat ass och eng aus den Achtzeger.
Dat ass zwar, ma et gëtt gestridden, déi eng soen et wär éischter Richtung Power Metal, déi aner soen et wär éischter Richtung klasseschen Heavy Metal. An och e bësse Glamrock fannen ech ass mat dobäi. Jo, jo, dat ass och, dat ass och däers mat dran. Mir hunn se einfach mol mat op d'Lëscht gesat, eeben well mer och, Wëllen net nëmme elo bei, natierlech et ginn aner Länner nach, mee aus dem asiatesche Raum ass vu Power Metal net super vill do. Dofir wollte mer se einfach dra setzen. Ja. Muss een dobäi och soen, de Gilles an ech, mir sinn allen zwee mega Japan-Nerds, gell? Nee, wéi kënnst du nëmmen do drop?
Souguer zimlech krass. A mir wäerten och eng Kéier eng Eng Spezialepisod maachen iwwer Bands aus dem ostasiatesche Raum, ne? Absolut.
An jo, dofir wollten mer och sou Bands erwähnen, fir e bëssen international an och exotesch Saachen mat eran ze kréien. Mir sinn, mir sinn esou Japan-nerdy, dass mer, wa mer leider de Moment net, dass wa mer eis d'Fro stellen, wou gi mer Sushi iessen, dass mer eis mussen zwee Deeg fräi huelen, fir op Düsseldorf ze fueren. Genau. An dass de wäert.
An dass absolut der wäert.
Dat kéints mir kéinten am Fong schon just eng Episod dorëms man an d'Leit probéieren ze iwwerzeegen, wisou et sech lount op Düsseldorf ze goen. Voilà, An voilà. J-Town, gell? Also, Genau. Fir all déi déi net kennen, dat ass mat den eenzegen japanesche Véierel hei an Europa. Äh, s- praktesch just dräi, véier Stroossen, also klengen, äh, klenge Quartéier, wou eben japanesch Restauranten a Buttiker sinn. An fir jiddwereen deen Fan Dovun ass kann ech dat nemmen empfehlen well et ësst en néierens besser Japanesch hei an Europa wéi do. Jo an huelt iech genuch Sue mat fir all déi kleng Geschäfter wou ee kann ganz vill Saache kafen op et Japanesch ass oder och Koreanesch Saachen ass och ganz vill do. Nee sérieux hey komm mir maachen dat komm mir maachen och e puer Episoden déi mer dann einfach Kaméidi on Tour nennen da gi mer da maache mer firwat net fir e bëssen Ofwiesslung ze kréien well d'Leit keng Ahnung dat dat wär awer witzeg. Mir waren jo och, mir waren jo och d'lescht Joer, wou mer op den OPEF-Concert gaange sinn, hat mer jo och nach en klengen Zwëschestopp zu Düsseldorf gemaach, ne? Schonn e klengen Tëschestopp. Dat ass meeschtens ëmmer fir en Dag, en hallwen Dag.
A mir mussen am Viraus plangen, wéi vill Zäit mer aplangen, fir do z'iessen, well do ass mega gutt. Oh, a mir mussen onbedéngt nach dohinner goen. Genau. Mee, ah, mir mussen awer um aacht Auer um OPEF-Concert sinn zu Köln. An jo, Köln an Düsseldorf ass net wäit aus de Féiss, mee awer, gell, ass awer schonn. First world problems gell esou kann een dat am Fong beschreiwen gell. Ah nee herrlech herrlech. Nee dat kann ee maan, dat kann ee maan. Mhm. Kucke mer, mir schaffen de drun. Ähm, wat hu mer wat hu mer nach lo punkto Power Metal?
Äh, Ja wat gees du der empfeelen äh, vun Wa- wat Album ich ging dës du lo empfeelen?
speziell speziell gern hues?
also et gëtt vill ze empfeelen. fir wanns de nei ufänks, wann ech elo misst meng Favoriten, an déi stinn natierlech dann och an eiser Lëscht dran, dat ass, do sinn och Saachen dran, mat deenen ech ugefaangen hunn. Wéi gesot, ech hunn et gesot, ech hunn mat Blind Guardian, Nightfall in Middle-earth, deen Album hunn ech, ech mengen et war, dat war deen zweeten oder éischten Album, ech ka mech net méi genau erënnen, et war deen an Cradle of Filth, wou ech deemools kaf hunn, a Blind Guardian, ech. Ech hun gelauschtert mee ech hun de Kontext net verstaanen well den Album ass laang, ech mengen deen huet 21 Lidder an dovun ass och e groussen Deel narrated, dat heescht wou een der bëssen wëll an d'Story ranhëllefen an en erzielt e bëssen sou an ech konnt dee Moment nach näischt mat Tolkien ufänken, dat heescht fir mech war dat ok, d'Lidder sinn déck gutt mee de Gesamtkonzept war mer einfach zevill. An ech hunn deen Album awer ëmmer erëm gelauschtert, a bis ech dunn mol gecheckt hunn, datt, ah jo, dat heescht Nightfall in Middle-earth, uh, uh, dat huet jo mat deem Buch ze dinn, wou ech grad liese, weess de. An dann, dann kriss de natierlech aner Aen dofir, ne? An och natierlech en anert Gehéier. Also géing ech mat Sécherheet soen, datt Nightfall in Middle-earth vu Blind Guardian mech e bësse markéiert huet an deem Sënn vun der epescher Limitt. wou ech mer deemools néierens aneschters hätt kéinte virstellen, an dunn natierlech an an der Lycéeszäit an alt erëm eng Kéier am CD-Buttek beim Palais, ne, sinn ech op eng Band gestouss, ech mengen ech krut déi, wann ech mech richteg erënneren, krut ech déi vun engem recommandéiert aus der Lycéeszäit, dat war dunn, dat war Rhapsody. Rhapsody ass eng italieenesch Band, ech menge fënnefkäppeg Band mam Fabio Lione um Gesang, dat ass zwar mëttlerweil net méi esou, Ech misst elo kucken ween elo de Sänger ass an Gitarrist well d'original Membere sinn all fort. Mee soit. Zu där Zäitpunkt dat war top notch Power Metal mat Symphonie gemëscht an an wat wat och ganz wichteg ass de Gitarrist de Luca Turilli deen huet am Fong Arpeggios wéi s de se an der klassescher Musik op de Pianoen an esou an op de Geien hues, dat huet hie mat de Gittare gemeet an dat war einfach nëmme faszinéierend. An do gëtt et dann een Album vun hinnen, dat war am Fong dee mat deem ech ugefaangen huet, dat war Symphony of Enchanted Lands an dat war dat war mat jo de Grondsteen wou ech dem Power Metal e bësse verfall sinn. An natierlech sinn do herno nach ganz vill aner Saache bäikomm an och lo virun e puer Joer Hunn ech Déngens entdeckt, wéi heeschen se? Ancient Bards. Dat ass och eng italienesch Band an do spillt de Bassist vun Ne Obliviscaris. Dat ass säin zweete Projet. Jo, an do spillt hie wéi gesot Bass. Dat ass och ganz, ganz fäinen Power Metal, och gemëscht mat e bëssen, do ass esouguer deelweis och e bësse Blastbeat dran, ganz e bëssen, fir der Saach e bësse méi Feinschliff an e bësse méi Speed ze ginn.

An do ass nach eppes drop. Ech sinn elo selwer Aventasia Lauschterer, jo. Ech wollt déi och Ufank dëst Joer kucke goen, dat ass och an d'Box gaangen. Soit. Wat ass Avantasia? Avantasia ass ass eng eng Zesummestellung vun, jo wéi soll een dat soen, dat ass eng Metalloper. Dat ass am Fong de Begrëff.

Ofwiesslungsräich un emotionalen an un déifgrënneger Power Metal Musek, mengen ech gëtt et näischt besseres, kann ech dat elo sou soen? Ech dat wéi leesen? Dat hänkt vun dir of, ob s du dat sou sees, ne? Wann s du dat, ech gleewen dir dat och, ne? Mee dat ass souwisst jiddwerengem sengt. Jo, ech probéiere just grad meng eege Wierder ze fannen, fir datt ech net elo hei ze vill lusch kléngen. Wat si am Fong maachen, wéi gesot, si hunn sou fënnef, mengen ech, oder véier Haaptmemberen, Een, also den Tobias, dee séngt egal wéi, deen ass ëmmer dobäi, e spillt mengen ech och Bass. An da hues de nach e Schlag, also e Schlag, Schlagzeuger, e Batteriemënsch, voilà. An a si lueden och ganz vill Leit an. Do ass dann och den Hansi Kürsch vu Blind Guardian dobäi, do ass dann och de Jorn Lande dobäi, wou en zimlech gudden Dio zimlech gutt un Dio erukënnt, well hien ass schonn Dio Tributes gemeet, wou s de esou, Fuck, ass dat do elo hien oder ass dat net hien? Dat ass schonn nice Stuff an do geet et am Fongs dorëms, bei enger Metalloper fir esou vill Leit an d'Boot ze kréien, wéi et nëmme geet, fir e Konzept dann, e Konzeptalbum oder e Konzeptconcert oder wat och ëmmer ze gestalten. An do ass Avantasia, mengen ech, dat gëtt, mengen ech, näischt méi Grousses wéi si. Et gouf nach eng aner Band, déi gëtt et net méi, déi hunn och just fir een Album zesummen. Zesumme gemeet, dat war Ufank den 2000er, war Aina, huet dat geheescht, e Metal Opera. Dat war just een Album an dat war och erëm dat klassescht, du hues e Konzept vum éischte Lidd bis zum Schluss, eng Weltgestaltung, eng eege Sprooch, weess de, du gees deng eege Sprooch erfanne fir ee fucking Album a fir vläit déi Sprooch zweemol ze erwänen. Sou, wéi vill Aarbecht wëlls du da maachen, weess de? Jo, dat ass scho mëll, wat d'Leit hei maachen. Dat ass scho verréckt an dat erstaunt mech perséinlech am Power Metal ëmmer erëm. Wéi, wéi detailräich am Fong de Power Metal ass. A wéi, wéi gären dat och vergiesst gëtt oder iwwer, iwwersi gëtt, well et net wichteg ass fir 90 Prozent vun de Listeners, gell? Mee bon, dat ass, dat ass natierlech och e perséinleche Point de vue. Voilà.
Wie et och, wie et och gesitt, de Gilles ass ganz fanatesch an blüht richteg op, wann iwwert de Power Metal ka schwätzen. Dat hei ass och definitiv eng Gilles-Episod an keng Gilles a Pit-Episod. Vue que datt ech nemme sou vill, net grad sou vill mat dem Genre kann ufänken. Ech kréien dech nach bekéiert, zumindest mat villes. Ja, ech sinn e bëssen um Wee, ech sinn e bëssen um Wee. Looss der Saach da e bëssen Zäit. Gutt.
Ech falen awer och ëmmer rëm an den Def an de Black Metal zréck, dat dat geet mir net anescht, datt ech mengen ech sinn och gären am Black Metal ënnerwee. Mäi Gott, dat ass ee vu mengem absolute Liblingsgenre, gell. Mee dann heiansdo sou, ah, e gudden, elo mol e gutt Lidd vu, keng Ahnung, esouguer vu Sabaton, gell. Primo Victoria, dat Lidd huet mech deemools esou aus dem Stull gerass, gell. Mhm, ok. An en plus well, well et war halt erëm eppes aneschters, se hunn eppes thematiséiert, wat normalerweis just am Death Metal oder am Grind, dat heescht Krich, a si verziele vu grousse Schlachten an esou. Voilà, also et, et ass genuch Material a genuch Ofwiesslung do, fir, fir aus Power Metal dat ze maachen, wat et haut ass. An ech hu lo genuch gesot, ech ginn lo heem. An ech sinn doheem. A wuch. A wuch, den Här. Jo, ech kann do lutz och net méi all ze vill bäifügen. Wéi gesot, Albumen, déi ech e bësse gären hunn, du has se schonn erwähnt, Blind Guardian. Blind Guardian ass eng vun deenen top notch Bands an deem Genre. Jo, absolut. Wéi du scho gesot hues, Nightfall in Middle-earth. Ech hun deen Album och immens immens gär gell. Wat ech och da kann empfehlen ass d'Imaginations from the Other Side, dat ass den Album virun Nightfall. Dat war deen éischten Blind Guardian Album deen ech gelauschtert hun an deen ass och wierklech sau sau gäil ne. Ech ging ech ging soen de Leit Leit kënnen einfach wéi gesot wann se dat hei lauschteren spéitstens elo gitt op Spotify lauschtert iech d'Power Metal by Kamedy un. Ech denken déi ass Richteg balancéiert opgestallt, do ass fir all Toun eppes dobäi. Mir hunn insgesamt 20 Lidder a mir sinn bei enger Stonn 45. Also huelt iech déi Zäit an dann kämpft iech der duerch an ech sinn iwwerzeegt, dass do verschidde Saachen dobäi sinn, wou der wäert soen, ok, dat do hätt ech elo net geduet. Esou wéi et eis och ergeet bei anere Genren oder anere Film, Lidder. Bei Film, ja. Ja, wéi bei Film, kanns du scho bal soen. An jo, ech mengen, domat hätte mer eist gesot, wat mer kënne soen. De Rescht läit elo un Iech, Messieurs, Dames. Voilà. Oh, freck, hu de Fräsch am Hals, leck mech am Aarsch. Ah, Bon, so. da wënsch mir nach vill Spaass da beim Lauschteren. Hoffen, et Absolut. gefält Iech.
Mir soe Merci och fir d'Nolauschteren an. Mär ginn eis elo nach e bësse Méi fir eis déi nächst Genren duerchzeknaen. Jo. A vergiesst net op op Spotify, Anchor FM, Facebook, mir sinn och op Instagram, wann der dat hei scho gelauschtert hutt, ja, dann, dann och, ja.
si mer mëttlerweil schon laang drop. Gitt lanecht, kuckt bis ran, äh, mir probéieren äh, ëmmer aktuell ze sinn an net schiel ze sinn an dofir so mer Iech Merci fir d'Nolauschteren an mir gingen Iech dann Bis déi nächste Kéier rëm invitéieren fir zeréck ze kommen an dann ass et bis demnächst hei genau. bei Kaméidi. So, stay safe, stay, stay metal. Safe. Stay, safe, safe, safe metal. Steve safe. A Steve saves metal. das ist auch, das ist auch gut, das ist auch gut. Ja, da los okay. wir dabei. Dann hast du bis demnächst.
Ja.